Ers i gannoedd o bobl gael eu lladd gan arfau cemegol, mae sylw'r byd di bod ar Syria. Erbyn hyn, mae dros gan mil di marw yn y rhyfel cartre enbyd. Mae dros ddwy flynedd bellach ers dechrau'r gwrthdaro gwaedlyd yn Syria. Gyda'r brwydro yno'n dal i barhau, rwy 'di dod i Lebanon i glywed straeon y rhai sy' 'di croesi'r ffin. Heno, ry'n ni'n cwrdd â'r plant sy' 'di dod wyneb yn wyneb ag erchyll dere rhyfel.

o'r o'r rhaid, fysa nhw ddim yn man arall i fynd. Byddech chi ddim yn byw fan hyn fysa chi ddim yn hollol desperate. Doriad gwawr yn Lebanon. Gwlad fechan, hanner maint Cymru, sy'n gorwedd rhwng Môr y Canoldir a Syria yn y Dwyrain Canol. Es i mas 'na i ffilmo gyda Cat Jones o Landeilo. Ers mis Ebrill, mae hi'n gweithio yno, yn cynnig cymorth i ffoaduriaid o Syria. Yn y brif ddinas, Beirut, mae un o'r pedwar canolfan sy'n cofrestru ffoaduriaid. Hwn yw'r dechre. O fan 'yn ma' ma' nw'n dod fan 'yn cwpwl o orie a fan 'yn ni'n cymryd y manylion a ni gallu trial ffindo mas ble ma' nw'n myn' i nesa. Arbenigydd diogelu plant gyda UNICEF yw Kat Jones. Mae'n rheoli prosiecte gyda dros ugen o bartneried yn Lebanon sy'n cynnig cymorth i fabanod a ffoaduriaid ifainc. Mae'r rhan fwyaf plant ddim wedi bod yn ysgol am sbel. Maen nhw ddim wedi bod yn ware gyda plant arall am sbel fawr. Maen nhw wedi bod yn ganol Syria.
Mae dros ddwy filiwn 'di ffoi o Syria, a hanner rheini 'di dod i Lebanon. Ond mae'r llywodraeth yn gwrthod caniatáu gwersylloedd mawr ar eu cyfer, oherwydd problemau hanesyddol 'da gwersylloedd i ffoaduriaid o Balesteina.
Mae bobl yn dod mewn i i'r wlad, ma' nw'n cofrestru fyn 'yn a wedyn sdim dal ble ma' nw myn' i fyw ar ôl 'ny. Sdim camps sdim sdim un lle ma' sy'n fel yym official lle i fyn' i fyw. Ma' nw'n renti tai ma' nw'n byw mas ar hewl ma' nw'n byw fel ma' nw gallu. 200,000 o ffoaduriaid Syria sy 'di cyfrestru yn Beirut. Mae'r rhan fwya' yn setlo'n agosach at y ffin da'i mamwlad. Un o'r ardaloedd lle mae UNICEF fwya' gweithgar yw Dyffryn Beca yn nwyrain Lebanon. Ry'n ni nawr ar y ffordd i'r ardal yna lle mae nifer o ffoaduriaid Syria yn cyrraedd y wlad am y tro cynta'. Ardal wledig yw Dyffryn Beca, sy'n enwog am ei gwinllannoedd. Erbyn hyn, Mae miloedd o deuluoedd yn crafu byw ger y grawnwin.
Mae yna real contrast o ble ni'n drivo trwyddo fe ar hyn o bryd. Ar bob ochr a hewl ni'n gweld um, mae'r finiad, ond wedyn uh, ryn ni, ni'n dechrau mynd mewn i ardal ble ni mae lot o beth ni'n galw ITS, Informal Tented Settlements, ble mae'r ffoaduriaid Syrian wedi dod i fyw er bod nhw wedi croesi, um, ar ôl croesi mewn i Lebanon.
Ar gyrion tre Zale, rhyw ugain cilometr o'r ffin de Syria, gyraeddon ni gasgliad o wersylloedd o'r enw Al Faida. Mae UNICEF yn gweithio gyda phartneriaid yma i geisio rhoi addysg a chymorth sylfaenol i'r plant sy 'di ffoi. Ond dyw hi ddim yn hawdd.
Mae'n galed iawn i fynd tent i tent i tent i tent. Da ni ddim yn modd i gyrraedd pawb. Ni siarad o miloedd a miloedd o bobl yn, y, yn yr un lle. Felly ni'n trial mynd at y llefydd mwyaf, o, lli, o lia wedwn ni ugen o tent neu ugen o teuluoedd yn, yn byw gyda gilydd, a wedyn mynd mas o fyna.
Cyrraedd y bobl yw'r sialens gyntaf. Mae'r gaea ar gyrraedd, a bydd angen amddiffyn y plant yma rhag y tywydd garw. Erbyn mis nesaf, ni'n mynd i weld eira yma. Mae'r gaea mynd i ddechrau dod yn weddol o gryf. Yn y, yn y part yma o'r beca, mae'r mae tywydd yn mynd yn o'r iawn. Ni'n gweld mae rai o'r plant sy'n mae heddi, maen nhw'n drotnos. So maen nhw yn crysau tu lan i fan hyn. Um, so un o'r pethau mwyaf ni'n mynd i dechrau, dechrau mewn bythefnos yw roi mas dillad lot am gia i'r plant a rhoi sgidie a bŵt i wneud yn siŵr bod nhw'n cadw'n dwym. Nes at dim gi am ddim gael a fenyw a siaru wedyn Halloween! Yn un o bebyll UNICEF, mae dwy chwaer yn dysgu plant eraill y gwersyll am beryglon tân. Mae Hannah a Myrna yn byw yn Al Faida ers deu fis. Er gwaetha'r caledi, maen nhw'n wneud y gore o'u bywyd newydd.
Masu ta ni hane am bydros am barth octebu ora.
Wnaethon nhw adael Damascus gyda'i mam, eu tad a'i dwy chwaer. Ond wrth ffoi o Syria, nath trasiedi fwrw'r teulu.

Gan yr erchyll dere maen nhw wedi gweld. Mae nifer di dileu atgofion eu plentyndod, a'r wers hon yn ei hatgoffa o ddearyddiaeth, diwylliant a hanes ei mamwlad. Un disgybl yno yw Khaled Al-Mjali. Mae'n ddeuddeg oed.

Mae llafur plant yn broblem yn Nyffryn Beca. Fore trannoeth, ro'n i a Cat Jones ar ein ffordd i Gae Tatws, lle roedd 200 o blant a menywod o Syria yn gweithio. Codi tatws i wneud creision o'n nhw. Maen nhw'n cael eu casglu o'r gwersylloedd lleol am chwech y bore, Ac yn gweithio tan dri neu bedwar y pnawn. Cyflog o bedair doler, tua dwy bunt pum deg, maen nhw'n ennill am ddiwrnod o waith.
Dych chi'n cerdded mewn i unrhyw lle i cael rhywbeth i fita, yn unrhyw, unrhyw man o Lebanon, am un platwr bach o fwyd neu un sangwich chi'n talu ambwyty is tri dollars, four dollars. So ma' hwnna'n un pryd o fwyd i un person unwaith mewn dydd. a na faint maen nhw'n cael am dechrau am wech o gloch yn y bore a gweithio nes dwy, tri neu phedwar o gloch yn y p'nawn.
Ro'n i am siarad â rhai o'r plant oedd yn gweithio yn y caeau. Ond pan wnaethon ni hynny, ddaeth un o'r bosses aton ni i holi beth o'n ni'n neud. Wnaethon ni benderfynu holi fe.
Do you ask their ages before they come?
Roedd e'n dweud i fod e ddim yn hoffi cyflogi plant, Ond bod teuluodd y Syrie yn ymbil arno fe er mwyn cael arian. Ond nath e hefyd ddweud fod plant yn gweithio'n galetach na menywod hŷn.
Ni ddim yn gwybod oedd e'n dala gwddwg y ferch fach 'na tra bod e'n siarad. Oedd e'n dala gwddwg i o tu ôl.
Mae UNICEF yn poeni am y ffordd mae plant a menywod fan hyn yn cael eu trin. Ar ôl siarad 'dy'r boss, Gaethon ni rybudd i beidio ffilmo sgwrs arall gyda unrhyw blant oedd yn gweithio. O'n i 'di gweld heddi dyfe, o'n i 'di trio siarad â ambell berson, 'dyn nhw ddim wir yn cael siarad gyda ni, ydyn nhw? Na, maen nhw'n fishi a a ma' 'na broblem hefyd, 'sa ni'n trial mynd atyn nhw, gallen nhw bod yn problem gyda'r gwaith a gallen nhw colli swydd. A felly ni gallu creu mwy o probleme trwy trial helpu nhw.
Cyn y rhyfel cartre yn Syria, Pobl Lebanon fydde mwyafrif y gweithwyr yn y caeau yma. Ond erbyn hyn, mae plant o Syria yn fodlon wneud eu gwaith nhw am gyflog is. Yr ifanca oedd yn gweithio pan o'n ni yno oedd merch fach wyth mlwydd oed. Sut ych chi'n teimlo am weld plant o'r oedran yna yn gweithio, yn wneud y gwaith yma? Mae'n galed iawn. Mae'n galed iawn i weld nhw, wrth gwrs. Yym wrth reithr y plant 'ma gyd fod yn yr ysgol beth 'yn ni'n yym ymladd gyda mae'n galed iawn i weitho mam o teulu ffor 'yn os mae 'di dod draw o Syria mae 'da 'i deg o blant arall i ddysgol ar ôl nw gyd a mae'n galed iawn i weitho ddy- dylen nw ddyle ddim fod yn ca'l y plant yn gwitho dylen nw gyd fod yn yr ysgol. Beth 'yn ni'n trial trefnu fel UNICEF yw bod ni'n cael nhw yn yr ysgol on y rownd i'r oriau maen nhw'n gweithio fan hyn. Yn yr ail ran, byddwn ni'n teithio i'r ffin â Syria, lle mae mwyafrif y ffoaduriaid yn cyrraedd Lebanon, ac yn gofyn a fydd y gwrthdaro'n gorlifo o Syria i wledydd eraill. Oes 'na bryder felly bod tensiynau'n mynd i gynyddu yma yn Lebanon hefyd, a falle bod gwrthdaro'n mynd i ddigwydd dros y ffin, yr ochr yma i'r ffin hefyd? Wrth gwrs. Wrth gwrs, mae hwnna'n bosib iawn.
Yn Lebanon, mae Cat Jones o Landeilo yn gweithio dy ffoaduriaid o Syria. Nes i deithio gyda hi i'r ffin rhwng y ddwy wlad. Ganllath o'n blaen ni, mae'r brif groesfan. Mae tensiwn amlwg a phobl ar biger drain. Doedd dim caniatâd da ni i groesi'r ffin nac i ffilmo'r ardal yma, oedd yn cael ei phlismona gan y lluoedd arfog. Y mynyddoedd yma tu ôl i fi yw'r ffin rhwng Lebanon a Syria. Hon yw'r brif hewl rhwng y ddwy wlad a mae Damascus rhyw 30 cilometr o'r pwynt yma. Dyma lle mae'r rhan fwyaf o ffoaduriaid yn cyrraedd Lebanon am y tro cyntaf. Dafliad carreg o'r ffin, mae UNICEF yn ariannu cynllun mewn ysgol leol i blant o Syria. Mae nifer o'r rhain â phroblemau seicolegol. Ni'n gweld bod plant ddim wedi cysgu yn y nos, bod plant yn glychu'r gwely, mae plant yn llefen yn ystod y dydd, maen nhw mas o'r ysgol, maen nhw, maen nhw ddim yn ymdopi ar y dechrau, ond beth ni'n gweld ar ôl cwpl o misoedd pan mae'r sefyllfa wedi yym stabilisio tym bach, maen nhw yn gwella.

Nos Mafan.
Maen nhw'n gweld y, y nifer o bobl sydd wedi cael eu lladd yn bob dydd yn Syria. Maen nhw'n cael glywed pwy um, pentrefi sydd wedi cael eu cael eu strwa neu wedi cael eu hwthu lan. Um, maen nhw'n gweld beth sydd wedi bod yn ymlaen yn Damascus, maen nhw'n gweld y nifer o bobl sy'n dod nôl mewn i, i Lebanon bob dydd, a wrth gwrs mae'n cael effaith ar y plant. Maen nhw'n gwybod beth sy'n ymlaen, maen nhw'n nhw, maen nhw gweld e bob dydd.
Mae dros ugain o bartneriaid y UNICEF yn cynnig cymorth i blant sydd i ffoi. Yma yn Majdal del Anjar, Cyngor Ffoaduriaid Denmarc sy'n trefnu gweithgareddau'r plant. Mae'r Cenhedloedd Unedig 'di talu 30,000 o ddoleri i rhentu bloc o fflatiau ar gyfer ffoaduriaid am ddwy flynedd. Mae deunaw teulu'n cael lloches yno ar hyn o bryd, a fan hyn nes i gwrdd â Ayman Mla. Dwedodd e wrtha i fod e eisiau aros yn ei gartre ar gyrion Damascus, ond wrth i bethau waethygu ym mhrifddinas Syria, roedd ei wraig yn mynnu i gadael.

Glywon ni fod brwydro 'di bod ar yr hewl ro ni 'di teithio arni, rhwng yr LAF, sef byddin Lebanon, a phobl o Syria.
Ni newydd cael gwybodaeth bod tri Syrian wedi cael eu lladd pnaw yma o ddrwy fath o, o ryfela rydyn nhw a, a'r LAF. A mae tri wedi lladd, so ni ddim yn rhagor o gwybodaeth, ond mae, mae, mae'n wedi bod y, mae'n debyg bod y, y tensiwn bach yn uchel draw ble ni newydd bod nawr. Yn hwyrach, Gaethon ni gadarnhad mai dau ddyn o Syria y gath eu lladd gan fyddin Lebanon, ar ôl cael eu ffindo'n cario belt ffrwydron, gyne ac arfe eraill. Gath dau ddyn arall hefyd eu hanafu yn y gwrthdaro.
Wrth gwrs mae rhaid cadw llygad ar y sefyllfa a mae gyda ni bobl yn, yn y swyddfa sy'n cadw llygad 24-7 a mae yna gyda ni system weddol o, o deips lot o ddiogelwch rhynt y y tu fewn i'r UN, felly ni ni'n cadw llygad ar y sefyllfa, ond ma' ma' ma'r fath o beth ma' ni ni ffili stopo'r gwaith a bob bob peth bach fel hyn sy'n digwydd, felly ni'n cario mlan.
Mae gwrthdaro cynyddol yn y wlad, gyda brwydro dyddiol rhwng y rhai sy'n cefnogi a gwrthwynebu Arlywydd Assad. Mae rhai yn ofni bydd y rhyfel yn gorlifo dros y ffin. Heddi, ro'n i wedi gobeithio teithio i ddinas Tripoli yng ngogledd Lebanon. Ond, dros y dyddiau diwetha, mae yna wrthdaro mawr wedi bod rhwng cefnogwyr a gwrthwynebwyr arlywydd Syria. Mae wyth 'di cael eu lladd a dros 70 'di anafu mewn saethu gan snipers a rocedi. Oherwydd y peryglon, dyw staff UNICEF ddim yn cael teithio i'r ardal. Felly deithion ni i'r de, ac i wersyll anffurfiol ar gyrion dinas Saida. Roedd Cat Jones 'di clywed bod safle Akbie mewn cyflwr truenus, ac am gymryd golwg fanylach.
Mae 'da ni fan hyn sewer agored sy'n rhedeg reit trwy ble mae bobl yn byw. Mae gyda, gyda ni anifeiliaid fan hyn, ni'n clywed nhw reit gwdderbyn â ble mae bobl yn bita, ble mae bobl yn cysgu. Mae'r ma sefyllfa iechyd yn ofnadw. Mae'r gwersyll mewn man anghysbell, a'r bobl heb dderbyn llawer o gymorth. Erbyn hyn, mae UNICEF di dechrau gweithio dyn nhw. ac wedi darparu tanc dŵr glân.
Yn ni'n gweud na rywbeth bod bydde bydde bob un person dylen nhw gael o leia um, 15 litr o dŵr glân at bob un golyn bob dydd. Dy'r seis y tanker na fyna i ateb faint o bobl sy'n ni yn byw yn y sefyllfa yma. Maen nhw ddim yn ei gael yn agos i faint o dŵr sy'n eisiau bob un golyn. Ymysg yr 20 teulu oedd yn byw yn y budreddi, roedd dwyfen i'w feichiog oedd di ffoi o ddinas Homs

pan ma' nw'n byw mewn lle fel 'yn. Anodd iawn byddwn i'n meddwl anodd iawn. 'Sa nw ddim 'sa nw ddim lle so os ma' hon myn' i ca'l y plentyn fyn 'yn yn ganol yr anialwch 'ma a ganol y lluwch a ganol y a ganol y dŵr 'ma ma'r plentyn yn myn' i fod yn dost weddol o gloi a mae eisie ni fynd i neud yn siŵr bod y y plentyn 'na gallu do' mas a mynd i'r ysbyty o leia. Ma' ma'r sefyllfa'n wael iawn.
Yn ystod y gaea llynedd Nath yr afon orlifo. Ddath y llif drwy'r cartrefi a gath dau o blant i cario i'r môr. Mae'r dynion yma yn poeni am y tywydd garw fydd yn cyrraedd cyn hir. Mae gyda'r dyn yma i blant i hun. Roedd e'n newydd glywed i fod wedi cael ei dynnu oddi ar restr y Cenhedloedd Unedig o bobl sy'n derbyn cymorth. Ddywedodd e wrtha i bod dim hyd yn oed pethau elfennol fel napis, sebon a phapur tŷ bach ar gael iddo fe a'i deulu.
Maen nhw'n dechrau wneud targeted assistance wedyn, a mae hwnna rhywbeth i wneud agos mae yna, mae yna cymaint o bobl wedi dod mewn erbyn nawr a mae'r cost o ddisgwyl ar ôl bob un person yn astronomical a ddim yr arian i gael i, i wneud yn siŵr bod bob un person yn cael yr un fath o cymorth. Felly maen nhw'n trial system new iddyn nhw, targeted assistance. A maen nhw'n trial ffindo mas pa teuluodd sy'n angen pa fath o cymorth a i sort of narrowing it down.
Mae ei dad hefyd yn byw yn y gwersyll. Nath Mohareb Khalifa ddangos i gatre newydd i fi. Mae e'n byw yn yr hen feidi yma, gyda phump o bobl eraill.

You are a family, so...
Shukran. Mae UNICEF yn ofni y bydd nifer y ffoaduriaid yn Lebanon yn dyblu i ddwy filiwn erbyn diwedd y flwyddyn nesaf. Mae yna bryder bydd nifer cynyddol yn cael eu gorfodi i fyw mewn gwersylloedd fel yr un yma. Fel chi'n cadw bobl yn lan, fel chi'n cadw plant yn iach yn y sefyllfa yma. Beth y'n ni'n becso ambwyty fe yw tra bod y yr ymladd yn Syria yn myn mlan o hyd ma rai sydd wedi dechre off yn talu rent yn llefydd yn Beca er enghraifft ar ôl blwyddyn blwyddyn a hanner ma nw'n redeg mas o arian sda nw ddim yr arian i cadw fynd a mi ni myn i weld mwy a mwy o bobl yn symud mewn i'r llefydd fel hyn o'r o'r rhaid sda nw ddim yn man arall i fynd fydde chi ddim yn byw fan hyn sa chi ddim yn hollol desperate.
Yn ôl y Cenhedloedd Unedig, Mae'r brwydro'n Syried di achosi'r drychineb ddyngarol waetha mewn ugen mlynedd. Tra bod y rhyfel yn parhau, mae'r miloedd sy'n ffoi dros y ffin yn gweddio am ddiwedd i'r lladdfa. Wythnos nesa ar y Byd ar Bedwar, ydy ymdrechion i achub byd natur yn bygwth bywoliaeth rhai ffermwyr? A pam bod cynllun i warchod yr ucheldir 'di hollti cymuned? Mae wedi costio miloedd ar filoedd um, yn ariannol. Mae wedi costio yn... Wel, yn straen, dweud gwir.
Y byd ar bedwar, nos lun nesa am ddeg ar S4C.
Nesa heno, golwg ar berfformiad Gareth Bale a goliau gwych Cymru dros y penwythnos yn sgorio.